Un Tom mat du so.
Gëff mer Countdown, gëff mer Beat. Du bass scho voll um Beat do. Ja, si voll um Beat.
Also, salut, ech sinn den Elementarian vum Rad der Fear mat der nächster Folleg Borderlands 2, Maincrest an. Beamen. Three Hearts Divide.
Oh jo. Scotty, beam mech hoch. Bon, wéi ëmmer, Elementarian, The Ripper, Beats Paul an den Red Star, ne? Dat huet sech näischt geännert, ass ëmmer déi al Famill. Sou, elo kuck nach, dass jidderee genuch Munitioun huet, wann ech gleeft, gell? Ech sinn opgestockt.

Esou, gëtt meng Fire Weapon hei mol erëm geholl. Looss mech hei stoen, Jeff, ne? Jo, ech hunn och nämlech elo eng nei Pistol, déi ech teste wëll. Mä déi ass jo mega lues. Äh, gi wech, gi wech, brennender Psycho. Ah, ech brennen, shit! Wow, wat ass hien do man, Pyro? Ah, hien ass resistent géint Brenndinger, scheisse. Jo.
Du wéinst ass net gutt, wann s nëmmen nëmmen Elementarwaffen derbäi hues. Normal ass och ëmmer. Ja, zum Gléck hunn ech nach normal MG dobäi.

Ah, oh, shit. Ich brenne. Das ist Kämpfe um dein Leben. Okay.

Munitioun. So, ah, die sind schon drinnen. Cool. Ja, äh, hier ist auf der Seite, bei mir hier ist nämlich nicht.
Und tschüss. Ich sprang gerade einen Daschall rundherum.

Throwing burning grenade.
Wat X? Ech hu kee Plang wat wat was mat. Tauschen.
Nee? Ass bei mir B.
Ah. Dann tauschen. Me Hat X zum Tauschen, okay. Tausch abgebrochen. What? Me als mein Tauschen du oder wéi?
Ech hunn der grad eppes geschéckt. Wéi a wat?
Nee, also ech ech tausche grad mat dir.

Voilà. Ja, da geet en ecker sou rop an da geet en direkt raus. Ja, geet ran, ganz kurz geet ran an komm raus. Yeah, Checkpoint. Oh, halt se mol, gëch was nächst. Das ist doch dumm, das, ja. Mein Geheimnis hat damit ze tun, dass der Widerstand sterben und ich mich kaputt lachen werde. Ah, do kommen se erëm.
Huet mech eng fett Spann, gell? Oh, ass dat scho freckt!
Ah, ass eng vun den Schwarzen.
Schéin!

Oh, ja. Wees de Siro beim Duerchdréie Déngens an zerpéckt déi Waff rëm net aus. Ah, dat ass mega assi.
Ah, do hëlleft rëm näischt. Ech muss rëm déi do huelen. Hä? Wat loss mir en Tom? Oh. Pardon.
Ass ke Problem.
Wat, da huel de Klengen do. Oh.
Mee, mee, Zeile fasch.

Mee da war ech schon mein MG der fort an schon eng war lo net déi Schrouder se lo verschwonn. Dach Schrout eriwwer gezunn lass der verschwonn. Déi ass nach do.
Fallen wou? Wat do fir Fettsak man. Au wee schitt haut mech? De grousse fetten. Wéi bei mir.

Oh, scheisse. Wéi laang dauert se nach? Wéi laang dauert d'Missioun ongeféier? Sidd wahrscheinlech mat engem gudden Zweedrëttel fäerdeg.
Mat engem Zweedrëttel?
Jo. Ma da waart, da waart, da waart, da waart. Ech pauséieren déi Folg hei, ne? Da ginn ech eraus, ech logge mech nach eng Kéier nei an an da kommen ech erëm eran, okay? Well da buggt et net ronderëm.
Ech soe Merci Jongen fir d'Nokucken. Et huet mer leed mat dem Verbackten. Ech schiess onfäerdeg. Ech muss mam Internet e bëssen erno nosichen. Dann, mir gesinn ons direkt erëm, wa mer hei nach d'Haaptquest fäerdeg maachen.
Ciao a Merci fir d'Nokucken. Salut.